Tlangval sa tha nelh nawlh tak mai chu Pul atang chuan a rawn chhuak vel zan zan a, a tihrawl phiar nalh takah te chuan tui chu hmuh nuam tawk hian a luangthla vel zawi zawi a. Hmuhnawm ti taka lo thlirtu Devi tan chuan thawkte pawh a harsat phah lek lek a lawm. A kalna piangah a hmel hmuh chakin kal thei lo chung chung pawn a ding lui vel hial a. Thla thum ngawt wheelchair a thu tawh tan pawn damna a tling te pawh ni mahna. Amaherawh chu Devi hian wheelchair a hmanhma daih tawh atangin he tlangval hmeltha Paxton-ah hian Devi hi a awm ve tih pawh a hre lo niin a lang. Ni e, a star em em hian Devi hi a hre ve tlat lo. A tirah chuan a ke hi pangai takin a hmang ve thei thin a. Mahse, tum khat chu stage a perform laiin a pa chuan heart attack a nei ta thut mai a. Vanduai thlak takin a pa chu a dam zo ta lo. Heta tang hian Devi hian a rilru lamah buaina a tawk a. Chu van chuan a kawnga chin hnuai lam chu a che thei ta lo a ni awm e. Tichuan, thla thum ngawt kal thei lova a awm hnuah Paxton-a a hmuh chak vangin a ding ta hluai a. A mipa star em em a hmuh chak luata mak tak maiin a kal leh theih phah ta daih a ni. Amaherawh chu heti khawpa a duh chung hian a beiseina a tisa ngam ngai lova, engmah ka nih loh hi tiin a inkil tawih leh mai thin a ni. Hunte lo liamin an zirnaah bung thar an kai chho leh tan dawn ta a. Devi chu an pathian hmaah tawngtain, Tun tum chu bialpa min pe ve tawh rawh tih chu a tawngtaina a chham tel tlat. Amaherawh chu an pathian chuan a tawngtaina chu a lo ngaihthlak hmaih ngei ni. Ram tan tirh phat atang chuan mite chhaihnawmna a hlawh nghal zat mai. Kan Vai Pathian ve hian ka tawngtaina min ngaih pawimawh sak lo tawp a nih hi, tiin amah chuan hma lak a tum ta ngat a. A thiankawm ve ber thin pahnih te nen chuan bial pazawn an tum ta. A thianu Febelai hi an class ah chuan robot lampang ringawt buaipui thin a nia. A inchei dan pawh an hun laia hmeichhe dang inchei danin a inchei lem lo. Ilanari hi chu an class drama club president ni ve thungin engtik lai pawh show nei reng ang a ni tawp mai a ni. He mite thian ho hi an class ah chuan a lar lo pawl leh mite ngaih pawimawh vak lo pawl an ni ve a, an nihna hi an ning ve deuh tawh ni ngei tur a ni. Mipa chhai thluk tur te hi zawng ve tawi la tiin an infuih phur chawp vel a. Febiala chuan hma han hruai in a mipa hmuh hmasak ber chu a han be thawr a, amah a in la tawi zui. Eleanor pawh chuan a hnung rawn zui ve in Russian exchange student pa chu a va bi tum ve chhin a. Ani lah chuan purun sen alo heh ngang mai. A thawrim chu a hup hurh pui awm nge mai. Tichuan Devi che thun alo thleng ve ta a. Ani pawh hian biak awlsam anga a ngaih chu thlangin a va pan ve thur a. Hei pawh hi alo gay tlat mai le. An han inbe lai vel chu Ben hian alo hre pha niang leh lam hawi meuhin a rawn ner deuh nung a. Thil awmzia chu a hria thiam loh hmel hle. Ben leh Devi te hi te tak te a nih lai atang tawh in classmate chho char char an nia an zirlai ah thiam thei ve pangai ve ve mahse an inkawm ngeih ngai lo hrim hrim thung a hei vang hian tuna Devi leh mi pakhat in be lai a hriat pawh hian an lo ei lo em em ringawt mai a Devi chu chhaihnawm na leh zual in hming ni lo deuh deuh ten a ko kual vel a ni Devi chuan hre awm ti in a nu hnenah chuan Ben an a tih dan vel te chu a hrilh ve a mahse a nu chuan thil dang a lo sawi san daih si. A cousin ka hma lai tan chuan pasal an lo hmuhsak thu sawiin, A pasal tur pawh chu Indian a ni a, mahse ka hma lai hian vawi khat mah a la hmu hauh lo thung. Ka hma lai hian a chhungte rorel dan chu duh lo viau mahse an hnam tih dan a nihna angin engmah sawi thei a nei lo va, a der a nuih tawp mai lo chu tih theih a nei bik lo. Amaherawh chu hetia a nui der vel hi Devi hian a lo huat belh chhah phah tlat a ni awm e. Devi hian ka hma lai hi a mil ngai lo hrim hrim a, a thik vang a ti pakhat a, A piante nalh zawkin mipa lakah pawh a lak bik hle a, lehkha zir lamah pawh amah aiin a la chung nung leh zel mai. Devi te ina a rawn awmna chhan pawh a PHD a zawh dawn tawh vang a nia. Devi hian a nihna leh thiamna te hi a thik tawh teh reng nen engmah a ngaihtuah hah ngai loin pasal huala nei leh ringawt chu ni sia. Devi thlirna zawn atang chuan a awm mai mai pawh hi a huat thla la awm ngawih ngawih ve ang. A nih lah chuan an class a mi pakhat chhai thluk a lo la tum ve ngar ngar chu nia, chu pawh a la gay zui. Tichuan han inngaihtuah let zet zet in, Ka inthuam dan hian a zir lo niang, a ti ta a, chutah a thawmhnaw hak tur chu la chhuak in bakcheh nen a chep danglam ta hmiah mai le. Chu mi tuk chuan pheikhawk sang leh pawnfen chhing nen school ah chuan a lut ve ta zan zan a, mahse a kal laklawh lai chuan inbilh thut in a tlu ta ruap mai. A khup chu tauh thiin a bem ve pa lah chuan ten hmel tak hian a lo la melh zui a, Ben a pawh chuan i va tawp reuh ve tih a lo comment hrang in an in hnial zui leh ta. An in hnial avang chuan an zirtirtu chuan hrem ta nge nge in an pahnih chuan hna thawk turin a tir zui a. Mahse computer room a Devio va luh nak chuan a thianu Eleanor-i chu mi pakhat nen chuan an lo tawm dun chu niin. Bialpa nei tih a lo inziak tlat a ni awm e. Chutah an ṭhiannu Febiala chuan a lo la ziak pui zui. Devi hian Bialpa a la nei ve lo vangin hria awm a ti ang tih an lo hlau a, an lo sawi duh lo vel chu niin. Ni e, Devi hian a pa sun avangin rilru nat takin a awm a, a ke a hman theih loh leh zel tak avang khan a nun chu hria awm a ti ve ang tih hriatthiam puiin, Bialpa an neih san tih a hriat leh zel chuan a rilru a hreawm zual dawn sia. Amaherawh chu a la ka zep an neih avang hian Devi rilru chu a na zawk daih tlat. Inah chuan titau chunga hawiin a lehkhabu te chu tukverh keh rup chuan a theh chhuak vel daih a. A nuin a rawn hmuh chuan a la rawn hauh belh chhah zui. Devi ning lutuk chu an school psychiatrist hnenah a va tlan phei leh tawp a, a ni hian a harsatna chu sut kian dan a lo ngaihtuah pui nghal a ni. A pa kha hmangaihna ngah tak niin Devi hi a tuat thin em em a, a awm lo atang hian a hmangaihna dawn tur zawng zawng pawh chu a bo duak nia inhriain Bialpa neih chuan a zia mai rin thu a han sawi ve a. Mahse an psychiatrist chuan chutiang vanga Bialpa neih ngawt tum chu thil tih chi a ni lo tiin thu rawn a lo pe si. Thil dang tih tur zawng la, i rilru lak penna tur i mamawh anih kha a lo ti a ni. Nimahsela, Devi hian an psychiatrist chu sawi hi a lo ngaithla chiang lo nge ni? A rilruah chuan idea thar a rawn lut ta nghauh mai le. A star em em Paxton-a chu zak chung chunga va biahin, min mutpui thei ngem a va ti deuh thur mai Paxton pawh chuan maka ti viau ni tura ih minute khat vel chu sawi tur hre lovin a awm hial chutah aw le tiin a rawn chhang ta thut mai Devi lawm lutuk chuan a va chi bai tawp ringawt Paxton chu Devi room ah lo lut in a kawr hak lai chu a rawn phelh nghal pawp a a taksa mawi tak chu Devi chuan a lo thlir leh ngawih ngawih tawp Devi chu din chilh in a taksa mawi a tih reuh zia leh a sam chu rimtuia tih zia te a hrilh seuh seuh a. Chumi zawh chuan khumah in pawm nakin hmangaihna par an tlan dun dawn ta. Amaherawh chu bul an tan dawn chiah tih chuan Devi muhil tui lai chu a rawn harh hlawl mai. A mu mang lek chu lo niin a taka a thlen huna nghak hlel zual ngei mai. A tu ka lo ni a, lunch break lai chuan Devi chuan Paxton chu va panin a thiante hmuh lai chuan. Engti kah nge kan mut dun ang? tiin a va zawt leh miah a. Paxton chuan, School ban a aw a, tiin aw zam tak hian a lo chhang a. A chhan dan chu a confi vel lut tuk a, Devi chu a zam chhe leh lek lek zawk. Chutah in ngaihtuah chiang in school ban ah chuan Paxton a chu a hmachhawn tak tak ngam dawn in a in hre leh tlat lo a. School ban ah te chuan music class ka nei alawm, a ti chuai leh raih tawp. Tichuan a insawi anga a khawsak chu a ngai leh zel ta si a, music class ah chuan a va lut ve leh ta. Mahse, music a han tum dawn chiah tih ah chuan a pa boral lai vel chu a mitthla a rawn lang leh zut zut mai si. A ti lui thei ta ngang lo va, a tlan chhuak leh ta a. Pawn a chhuak chiah chu Pekson nen in tawk leh che in a motor a lo chuang turin a lo sawm nghal bawk nen Devi chu chuang lut in an tlan ta daih a. Hetia Pekson a motor ah a chuang lut lai hi a thiante chuan rawn hmu fuih in mak an lo ti ngei mai a. An thil hmuh chu an awih lo hial. Paxton chuan Devi chu a garage ah hruaiin a kawr chu phelh khum nghal sawk sawk a. Devi kut chu lahin a awm vel leh a taksa dang te chu a zut kual tir ṭan ta. Mahse, Devi hi a zam chhe tlat. Hetiang hian mipa bulah a la awm ngai tlat lo alawm. An thil tih tum chu a ti ngam ta hauh lo. Chhuan lam bawk chu siam leh in a tlan haw san ta daih a ni. Zan ah chuan an thian ho chu in hmu khawm in Devi thian te pahnih chuan an thian nu khawsak dan vel te chu an sawi vel a, an chhaih ti ti pah a ni ber e. Devi lah chuan thil thlen dan chu a let ling thawk chuan a sawi ta zawk a. Paxton zawkin chhuahpuiah min rawn sawm a, min mutpui pawh a duh lutuk. Mahse ka la tih ngai lo vangin ka hnar tawp te chu a ti vel a. A thian te chuan awih sakin an lo phur ngei mai. Midang pawn an theih chuan kan thei ve tur a ni tiin an theih ang tawk chuan an han in zir chawp ve vel a. Tichuan a tu ka lo thleng a, Devi chu confuse tak chuan Paxton te in lam panin a va kal nghal. Paxton chuan lo hrethiam nghalin an garage ah bawk chuan an lut dun leh zal zal a. Mahse, an han inhmachhawn chiah chuan Devi chu a zam chhe leh ta vek mai le. Bathroom ah te chuan va lut leh velin a ring chhe palang tih a hlau aniang. Perfume te chu a in spray kual vel a. Mahse, a kap bawr a han spray thut chu a rak thawt. A thawm chu Pekstuna farnu chuan lo hria in a rawn ngaihven a. Devi chuan a that thu a sawi hnu chuan Peksonofer hnu chuan a thawmhnaw hak tur chu Enfield-puiah a lo sawm nghal zat a. Ri lohah ti ti bawrh bawrhin an innel nghal ngei mai. Mahse, Pekson chuan a far hnu chu Devi nen an awm dun tih a rawn hmuh chuan a thin a ur ta vak a. Devi pawh chu haw turin a nawr chhuak nghal bawrh bawrh mai a ni. Ni e, a farnu hian Down Syndrome a nei a, mahse a zahpui awm viau bik em mawni le? Hemi thil thleng atang hi chuan Devi leh Paxton inkar chu a inthlak danglam ta daih a, Paxton chuan a be duh tawh tlat lo. Devi thiante lah chuan he mite pahnih hi an mu dun tawhah ngaiin an inbe duh lo, lui kual vel mai mai emaw an lo la ti tlat zui. Chutianga an ngaih tlat takah chuan Devi pawhin dawt sawiin, Ni e, a laka ka inphal tak a, ka hlim phah lutuk teh a ti kual ve vel ta a ni. Nikhat chu history class an lak laiin Ben chuan a rawn chhaihnawm na leh ta vak vak a. Devi ning lutuk chuan Ben-a hi Jewish a ni bawk a, a huat tur thil a chhak chhuak ve ta. Nazi ho khan Ben-a hi lo ti hlum ve daih se ka ti. A ti ta thuai mai a. Ben-a chu a meng phar nasa ngang mai. An inhnial vang chuan Principal office an thleng leh ta nge nge a. Devi chuan tha taka ngaihdam te a dil leh takah chuan Ben pawn lo hrethiamin, Harsatna a tawk ve rih aniang tih chu a hriatthiampui ta a. Devi chu mipa lama a lak loh em avang chuan a bialnu neih laia thil tawn te chu a hrilh ve ta beuh beuh a. A hma ang em em kha chuan an inhaw tawh lo ti ila a sual tam lo vang. Zan a lo nih chuan Paxton chu Devi te inah a rawn lang hlawl mai. Ngaihdam dil tur a lo kal a nih thu sawiin a in atanga a hnawhhaw na chhan pawh a farnu vang kha a lo ni a. A farnu hi Down Syndrome nei a nih avangin mite chhaihnawmna a tuar nasa thei em em a. Devi pawh khan chhaihnawm nahin a hmusit mai ang tih a hlauh vang a ni. Mahse chutiang ni lovin a farnu chuan Devi chu fel a lo ti em em mai a ni awm a. Hei vang hian Paxton chu lawm hle in a chunga chet a lak dan vang khan ngaihdam a rawn dil ta a ni. Devi chuan Paxton a ngaihdam dilna chu tha tak chuan a lo pawm sak in an in hal lo tih lantir nan garage ah chuan kal pui a sawm leh ta a. Mahse Paxton chuan, Tum hnih lai kan hlawh chham tawh sia, a zahthlak ri em mai, a ti ta daih a. Thian tha tak ni zawk ila ka duh tiin tha tak chuan an inkalsan leh rih ta a ni. Devi hringnun hi a beisei ang thlap thlap ni rih lo mahse, a hma ang em em kha chu a ni tawh bik lo va. A thik em em thin, ka hmalai hringnun pawh chu a rin ang a nuam a lo ni hauh lo. Ka hmalai hi a duh thu ni miah lovin pasal neih tir an tum kha a ni a. Tunah pawh saree kaih tirin video call ah a pasal hualnu leh pate nen an inbiak a ngai si. Devi nu chuan a sirah chhan dan tur lo hrilh zel lo phei se chu a che chhe ve viau ang. College ah bialpa neiin thla thum vel chu an lo inzui ve tawh a. Mahse a chhungten pasal neih tir an tum tak avang hian a bialpa chu a then ta tawp a ni. A chhungte a tih lawm loh chuan an hnampuii ho dem a hlawh nasa dawn si a. A nun chu chep a tiin a ruk tak chuan tlan bo vang vang a chak ve thin khawp ang le. David-a thian ho chuan video eng eng emaw siamin Paxton-a lo hmuh beiseiin an post vel thin a. Mahse, Paxton chuan a like ngai hauh lo. David chu a beidawng ru ve ngei mai. Mahse, ni khat chu an history class-ah Paxton chuan an group-a lo tel ve tur chuan a rawn sawm ve ta tlat mai. An zirtirtu chuan World War chungchang ziak turin assignment a lo siam sak a. Devi hi lehkha thiam thei tak a nih avangin Paxton hian hman tangkai a lo tum lek chu niin. Devi hian Paxton-a thil tum chu hre thiam vek mah se, an group-ah chuan a tel lui ta thauh a. An assignment an tih lai te chuan video te an en san mai mai a ni. Mahse, beidawng san a tum tan mek tia Paxton chuan koh duat nan Lildi a rawn ti zeuh a. Heihian Devi chu a chawk phur leh ngang mai. Paxton hian min tuh ve tak tak a nia a tiin a ngaihtuahna a seng zui nghal vawng vawng. In lama a haw hnu pawh chuan Kamalai hnenah a ngaihtuahna te chu a ni thei engem? tiin a han zawt vel a. Mahse, Kamalai chuan, Ngaihzawng pawh ka la nei ngai reng reng hlei nem, tiin dawt a lo hrilh daih thung. Peksuanan a la ka rilru a put dan a hria theih tak lovah chuan TV en chuan a mu ta tawp a. An thil en vang chuan Kamala chu a la ner ang nung nung zui. Pawn lama thawmri hria chuan Devi chu a va dak dek dek a. Sihal pakhat hian mak tak maiin a pa tomato chin chu a lo hai mial mial a, rang taka va tlan chhuakin va hnawhsawn a tum a. Mahse, chu Sihal chuan a lo hlau hlek lo. Chiang taka a lo en vung vung avang chuan Devi chu a ngai a tha lo ngei mai. A pa boral ta thlarau kha ni ngeiin a hre ta a ni. Devi chuan an group assignment chu a zo ti ti ta der mai a. A lawm nan an group a mi pakhat chuan party huai hawt dawn ta. Devi chu lawm hlehin Paxton nena an mut dun theihna tur chance tha tak niin a hria a ni. A phur viau a niang, a psychiatrist hnenah te chuan kekawrte sexy deuh lo lei sak tur chuan a ngen ta hial a. Mahse chutiang em em a client tana tihsak thu awm suh. Inah hawiin a kekawrte vel chu a chep danglam leh nawk nawk a. Tichuan le, party naah chuan a va lang ve ta hlawl mai a. Paxton chuan lo chiau au vatin Devi pawh chuan nuam a ti khawp mai. Mahse, nakin deuhah chuan Paxton chu hmeichhe dang nena an ding dun lai chu a hmu ta thut a. Thik ta hlir in a khat nghal vek. A ti ngaina hre lo chuan zu chu a theih ang tawk a tam a in ta vak mai a ni. An party na bula si hallo kal chu mak tiin an lo en luai luai a. Devi rui tawh lutuk chuan a pa thlarau emaw a tih tlat avang chuan a va pan hnai vel. Amah erawh chu a rin loh tak mai in sihal chuan a lo seh hrep mai. Midang ho lah chu pui ngam an awm der lo. Thla an lo lak sak ngam tawk chauh. Paxton chu lo kal hlauh in a rawn kai tho nawk ah hospital ah an inkal pui ta a ni. Sihal in a seh lai vel kha a darh nasa si a, tam tak chuan a thi emaw an ti hial a. Chutiang a thi thana a than avang chuan a la dam ngei tih finfiah nan Paxton chuan thla lak pui in a post ngat a. Hei hian Devi lawmtawk chu a siam leh viau tawh. Mahse, Pekson akiang a lung muang te a, a lo awm lai chuan a nu chu a rawn lang ta hlawl mai. A chetsualna hi hria in a rawn ngaih ven nghal chu a ni a. Amaherawh chu zu rim anam tih a hriat chuan a hau leh nghal hrim. High school hi zawh ri zawh hma chu i leng leh mai mai tawh lovang, tihna lo vau zui. Devi hi sihal khan seh hrepin hospital hial thlen ngai mahse a thlawninna a tuar bik hauh lo. Khami zana ramsa a biak dan kha a classmate te chuan an lo ngaisang vel hle a. Rei lova an school a mi lar a lo ni ta. A cousin Kamala pawh khan a nun chu her danglam a lo duh ve viau a niang. A pasal hual nen chuan an inkar a lo chhut chat hmak a. A bialpa hnenah inthenna thu a sawi ni khan a bialpa chuan, Hei chen, in ram atangin hlawhtlinna um in i rawn kal a, i hma khua chu mi dang tih danglam tir leh daih dawn a maw? a lo ti a. TV ah Riverdale tih film a en chhunzawm reng bawk nen a changtunu thu lak dan zul zuia chet lak chu tha tiin a hma khua chu tumah sawi danglam a phal ta lo a ni. Tichuan, a pasal hual tura a chhungten an biak sak pawh ti tawpin a bialpa hnen chu a va pan a. Eitur va ken sakin an inkar chu tih that a duh thu a va sawi a ni. A bialpa pawh chuan a lo pawm nghal thlap a. Mahse, an inngaihzawnna hi ka mah lai hian mite hriat a duh lo hle. Lehlamah a chhungte a tihlawm a ngai ve tho a. A chhungten pasal tur an zawn sak leh te pawn pangai takin a be zel tho a ni. Devi pawh sihal in a seh atangin kar khat a lo liam ve ta der mai a. An chhungkua chu Ganesh Puja hmang turin an inbuatsaih nasa hle mai a. Devi te high school ah pawh Puja hi an hmang ve dawn a. Hall chu Puja nan an lo buatsaih ve ni. Zingah chuan Devi chu a nu chuan saree te kaih tirin a chalah bindi te a bel sak a. Heti hi chuan vai a nihna a lang chiang ngei mai. Mahse, a cousin ka hma lei ang lo takin Devi chu a hlim ve vak miah lo. A chhan chu, Paxton khan ka thian tha i nia, ka mutpui te chuan a awm ang lo dawn lutuk a lo ti leh zeuh a ni awm e. Hemai bakah hian an hnamdan leh hrai vel hi a ning ve thin hle a. A chhan pawh Devi hi America rama piang leh sei lian a ni a, sap ho khawsak dan phungin a khawsam miah miah thin bawk nen, a nute rual ho ina a nun dan tur an lo hrilh chhen phei chuan a ning leh zual thin. Hemi ni pawh hian a nute rual ho chuan dinhualin mei nei deuh deuh chuan an lo chhaih leh vak vak tawh a, a ning lutuk chuan a nu hnenah haw a til tawp hial mai. A nu hian ni dang chu ni se a hauh nasa tûn nen. Hemi ṭum hi chuan phun nawi lovin Devi chu a kârin a kalpui ta nal nal a. Hetia a tihna chhan chu Devi tân hian tih tûra tuksak vang lek chu lo niin. A nu hmelchhiat pasal Ron chu a zawn chhuah a ngai tlat. Ron hi an college councillor niin an student te za a sum kual lai chu Ivy League-a amah vang hian an tel thin a. Devi hian Ron-a hi a tlawn hlawh tlin theih chuan Princeton University-a a luh theih phah an beisei a ni. Amaherawhchu tuk pumin Ron hi zawng mahse Devi hian a hmu zo tlat lo. A nu nen hun serh nang turin an kir leh rih ta phawt mai a. Hun ser an neihnaah hian tawngtaiin an duh zawng te an Pathian hnenah an dil ve thin a. Kum dangah chuan thil dang dang a dil nasat thin tehlul nen tun tum chu a pa a ngaihna in a hneh ngang mai a. Vawi khat tal hmuh leh te pawh a dil ve niang. Ka Malay pawh a kiangah lo tawngtai ve in a ni hi chuan a tawngtaina a pasal hual chuan ngaihzawng neihsan daih se a duh thu a sawi mauh mai. Hetia dilna chhan chu an hnam dan bawh chhe chuan lovin a chhungten pasal nei tura an tihna chu hlawhchham se a duh vang a ni. Nimahsela, an puithiam chuan Kamalai duhdan hi a lo hre ve kur tlat. An bawlhhlawh thil vel a rawn chai pah chuan tawngkam tawite hian a khak zeuh a, Kamalai chu a zak ru ngei mai. Devi chuan a mizawn chu lo zung kual leh ngat ngat in nakinah chuan Rona ngei chu a va hmu ta a, a awmna room ah chuan va lut in a va in hmeichhiat tir hnuah an class a thiam thei pawl a nih dan te, practice na te pawh a ti tha pawl a nih dan te chu a hrilh nghal vek a. Amaherawh chu a thil va sawi te hian Ron chu a chawk phur teh chiam lo. Nangni Indian ho chu ang khat vek alawm in nih? Tia lo chang in Chanchin dangdai deuh neite tan lo chuan han inhlan kai vak ngaihna a awm lo, a lo ti hmak mai a. Mahse, a sawi thui hmain Ron chuan Devi chanchin chu a lo hre tawh thin tih a hre chhuak leh nghal a. A music tum laiin a hma zawnah a pa chuan heart attack neiin a boral san avang chuan reife a kal thei lo hial a ni tih chu a ngaihtuah chhuak a. Devi hnenah chuan, I chanchin kha interviewer te hmaah thiam taka i sawi chuan i tling mai ang, a ti ta. Mahse, Devi chuan a pa thihna lo hman tangkai vel chu a duh hauh lo. Za pawh dawn lovin Rona hnenah chuan a ngaihdan chu a au chhuah pui ta hmiah mai a ni. A rian loh dan lutuka Ronan thurawn a lo pek avang chuan Devi chu a insawtau nghawng nghawng a. A locker te chu a lo pet ri vei thuai thuai hial. Chutih lai tak chuan Paxton chuan lo hmuh in a thiam ang tawk in a rawn thlem ve nghal a. I inche dan chu va mawi ve e a tih vel tak ah chuan Devi pawh chu a lawm leh tan viau tawh ni. An hunpui pawh hlim tak in an hmang zo ve thei ta a. Mahse Devi nu chuan a fanu vawikhat zu in kha a la ngaidam thei hauh lo. School a kal te nih loh chuan chhuah a phal lo bur tawh a. Mahse, school lamah hian Paxton chuan rawn be ve hrut hrut zelin a rawn kawm ngeih ve viau zel a. A thiante pawh chuan mak ti viauin, He mite pahnih hi an mu dun tawh nia, an ngaihna chu a nghet turh turh a. Devilla chuan an rindan chu a dik lo tih a sawi duh bik thak lo. Engtikneiah emaw chuan an mu dun tak tak hun a la thleng ngei ang tih a ring tlat a. A hma lawk pawn Paxton chuan, I thawmhnaw hak chu i va inhmeh ve, tiin a fak ngei kha. A amaherawh chu a mood zawng zawng ti uih vek turin a nu chuan message lo thunin, An thenawm ami ka tin chu ka chak turin thupe ka rawn pe leh ta. Thilpeih awm tak chu a ni hauh lo vang le. Mahse, Bena hmuh chuan idea tha tak a nei thar tlat. Bena conference telna tur chu veng dangah ni hnih awh tura buatsaih a nia. Heta tel ve tur pakhat chu a dam lo hlauh mai. Devi hian a ai chu awh dawn ta. School thil a neh vang leh a hma khua tana thil tha ni vangin a nu pawh chuan a kal chu a lo phalsak lo thei ta lova. Mahsela Ben atan chuan a huatthla la awm tlat. A chhan chu hmaan a chang tawh khan zirna lama in el reng an ni vangin a hrang thei ang berin thil an ti thin a. Tunah Devi hian a huang chhunga rawn dai tlat mai si. Devi hnenah chuan a lungawi lohna te tilangin a huang chhunga rawn dai ve chu a lawm loh thu a va sawi a. Mahse Devi chuan, Lungai suh, i tlakchhiat phah lovang, tiin a lo chhang. Tichuan, an thil tih tur UN Security Council zirchhinna chu an tan dawn ta. Ben chuan Devi chu a lam ṭang tur leh a sawi ang ang chu lo thlawp turin a chah uluk hle a. Mahse, an tet lai ṭanga ṭha zawk nih inchuh ṭhin a nihna laiah Devi chuan Ben chu engtin emaw tak a tih loh chuan a awm thiam ta tlat lo. A thusawi hun a lo thlen chuan Ben-a proposal zawng zawng chu a rawn vaw chhe ta vek mai. Chuta chhapa an dan siam hmang chuan Ben-a chu mual pho theih ang bera siamin lam tang a siam ta nual zui bawk. Ben-a thinrim lutuk chuan Devi chu bus chhungah chuan a va hau hrep a. An inhnialna lamah chuan, Baxter nen in mutdun tawh vang khan in la engemaw vel viau suh aw, a ti tel zauh mai. Chutiang thu ruk Bena'n a lo hre ve chu Devi chuan mak a ti viau. An group project tihna ah Ben chuan Devi chu lo rel velin a lo sawi chhe chiam a ni awm a. Hei hi a thiante pahnih chuan lo hual puiin, Nang ai pawn a lak zawk, Paxton nen pawn mu dun tawh, tiin an lo khak a ni awm a. Hei vang hian Ben chuan Devi thu ruk chu hria ni awmin a inngai ta a ni. Engpawh chu ni se, bus a lo awm ve mek hmeichhe pakhat chuan an thusawi chu a lo hre ve vek mai a. Pekson leh Devi te an mu dun tawh tih thu chu a phone chuan a theh darh tan ta vak mai le. Chutia an school a mipa che lo ber Devi-in a mutpui tih thu a darh takah chuan a hmeichhia puite ngaihsana hlawh ta viau a. Khuma a mute chu eitur an chhawp sak vel hial a ni. Tin, an conference hma tel ve pakhat chuan Devi chu rawn râwnin party a huai hawt duh tih a hrilh vei thlap a. Ben chuan ṭu lo ti viau mahse Devi thu chu a tlang zawk tlat si vangin party huai hawt chu an ti thlu ta bawk a ni. Lehlamah Devi ṭhiannu Febialai pawh hian ngaihzawng tur a lo vai ve ruai a. An thiannu anga che that ve chu a lo chau ve viau. Tichuan, amah aia tawi Alex chu a lo chhai vel a. Mahse, chutih lai tak chuan Eve chu a va hmu thut mai. Hmeltha tiin a zunah a uai nghal chawt. Heta chiah hian mipa lam aiin hmeichhe lamah a thinlung chu a thlen a zawk tih a hre ta a ni. Amaherawh chu mahni an pui han ngai zawng ringawt tur chuan a inawih thei lo va, bakah a chhungte pawn an hrethiam dawn lo hrim hrim tlat. Hei vang hian Evin Youth Centre a lo kal ve tura a rawn sawm pawh chuan tawngkam thlum lem lo takin a lo hnar hmak mai a. Evi pawh chuan a va sawm kher kher chu a inchhir ngei mai. Mahse, Febia lei hi inthiam lo leh siin Eve chu tha taka a lo chang lo chu a inchhir khawp mai a. Awmze nei lovin a rilru at tih natsak ringawt chu a ni si. Chutah inngaihtuah chiangin a duh chu a thlang fel ta. Alex-a chu um zui tawh lovin a an puia duhna chu a inpawm ta thlap a ni. An thiannu Eleanor-i pawh hi a nu chuan te tak te a nih laia kalsanin Lemchan lam khawvel a luh chilh chakna chuan a pawt hrang niin a lang. Mahse, tun hnu tlem pawh hian a nu chuan postcard te lo chawn thinin Krusah te a kal thin thu a rawn hrilh thin a. Eleanor hian a nu Hidema hnekin a support zawk hlauh mai. A nu angin lemchan lampangah tui em emin engtiknea emaw chuan a la zin kual ve ang tih a rinring thin a ni. Mahse, Paxton-a'n, I nu kha Mexican restaurant pakhatah waitress hna thawk lai ka hmu, a ti ta mai a. Eleanor-i chuan a awih hauh lo. A hmeirawh chu Paxton-a thusawi chu a dik reng em tih hria chakna chuan a khat leta tlat mai le. Tichuan, Febia-lei nen Mexican restaurant-ah chuan an va lut ta ruih mai a. An hlauh ang ngeiin a nu chu chulai hmuna waitress chu a lo ni tak tak tlat. Eleanor-i chu rilru na takin a tlan chhuak leh ta tawp a ni. Eleanor chu rilru nat luatah a nunphung zawng zawng a buai ta vek mai a. A thiannu Febia lai tih dangin a hre lo chuan a zia pha deuh mah na tiin a anpui a duh tawh zawk thu chu a han hrilh ve ruai mai. Ka awm dan hi ka nu leh ka pate hnenah ka hrilh ka tum pawhin ka sawi ngam ngang lo va a han ti leh chuan. Eleanor-i chuan a lo khawngaih viau a niang, a kuah ta tawp a. Febia-le chu a thaw huai mai. Eng ang mi pawh ni la, i lam ka chang tlat ahlawm, tia intiam tawnin an thian inkar chu a ngheh phah sawt nghe nghe a ni. An chanchin leh an thil tawnte hi an thiannu Devi chu an hrilh ve chak em avang chuan an va kawl nghal a. Mahse, Devi chu uainruk tumin a lo buai lak lo nasa mai si. Tleirawl pahnihte chu puitling ho party-na chuan lut ruhin Uaiter hnenah chuan uain chu an dil a. Mahse, waiter chuan a lo phal mai hauh lo. Kumin tling tawh em tih hriat nan ID ka lo en, a ti chuan Ben chuan dollar khat chu a pe zauh a. Waiter chuan maka ti ngei mai. Mahse, chutia an inbiak buai lai chuan an thianpa pakhat chuan an hnung lama uain chu lo la ru mawlh mawlh a. Tichuan an thianpain zu um chu a hum ran tawn tih an hmuh chuan an pawisa pek chu an la let leh daih a. Pawn lam pan chuan an kal nghal hmak bawk. Mahse, waiter pakhat chuan an thianpa chu a lo man chiang kher mai. Chutah, He mite hian min ruk tir a, tihna puh zui ta mai. Devi leh Ben te chu chak tak hian an tlan chhe nghal nal nal. Mahsele, an tlan luhna rum ber kher chu an zu dah khawmna a lo ni hlauh mai. Vannei an va han in ti tak. Tichuan, high school naupang ho chu an zirtirtute hriat lovah chuan an ruih ta nuai mai a. Devi leh Ben te pawh thu dunin an titi tui dun ve hle mai a. An inhalthinna zawng zawng te khan thil tha a thlen lo tih te chu sawi dunin a tuk lama an conference na pawh chang dun turin an in thu rual ta hial a. A tuk a lo nih chuan Pexona message chuan a lo hmuak khiau mai. Engvangin nge mi zawng zawng hnenah kan mu duh tawh anga i lo sawi a? tiin a rawn zawt nulh mai. Bus-a an thusawi lo ngai thlarutu khan an thu leh hla chu a lo theh darh nasa sia. Peksui na ben hial a lo thleng tawh a ni. Devi chuan Pekstone chu hrilh fiah tumin a call nghal ngat ngat a. Mahse, Pekstone chuan a lo pick up duh thak si lo. Ben-a khan bus-a khan sawi lo se chu tuman an hre miah lo tur tiin Ben-a chu a dem hlur tawp mai a ni. Chutiang a nih tak sia chuan a hma zana an intiamna te pawh tihhlawhtlina duh ta hauh lo. A thil sawi ho naah chuan Bena lam chu ṭang duh hauh lovin a doin a do ta zawk zat a. Bena chuan Devi ṭawng dan te chu maka tiin a hma zana ṭha taka an intiamna te kha engvanga ti hlawh ting duh lo ta thut nge tih chu a hrethiam lo hle mai a. Bena hi chhungkaw awm thei tak atanga sei lian niin an in pawh a nuamin a zau hle a. Mahse, heti khawpa an awm thei chung hian amah tein games te a khel a, basketball pawh khelhpui tur a nei ngai lo a ni. Hetia a riang em em chung hian a nu chuan amah chauh inngaihtuah ang hrim hrimin a zinsan daih zel a. A pa pawh hi sumdawnna thilah a zin chhuak reng mai zel bawk si. A pocket money tur an pek chuan an ngaih a tha viau tawp mai zel a. Hetiang an nih avang hian hausa viau ve ti lovin Ben chu an school ah naupang dang ang bawk chuan a tal talin a tal ve tawp mai zelin thian pawh a kawm tlem viau a. A kawm ve ber pawh a bialnu thiante veleh chhawng chu an ni deuh mai a ni. Chutah vanduai thlak takin a bialnu lah chuan amah duh tak tak si lovin a sum chauh a la duh zui. Ben chuan a pa chu thlahlel ve thinin NBA Games a kalpuiah te chuan a han sawm ve chin a. A pa erawh chuan a kalpui hman loh tur thu hrilhin, I bialnu nena inkalna tur ticket ka lei sak zawk mai ang che, a lo ti daih. Tichuan, a tuk lamah chuan a bialnu chu NBA Games a kalpui tur chuan a sawm ta ngei a. Mahse, a beisei lo ang deuhin a bialnu chuan a lo kalpui duh hauh lo. A peih loh chung te chu thla lak puiin a arngeng lang chiang thei tur ang ber chuan a la lak pui zui. Chu mai pawh duh tawk lovin a arngeng chu a sawr sak a, kha be sen vekin a awm pha a ni. Chutia a bialnu pawhin a kalpui duh ta lovah chuan ticket chu a chuang ta ringawt a, sawm tur hla chu a hre mai bawk si lo. A tingaihna hre lo chuan an awmpuinu chu a fate nena an kalna turin a pe ta ringawt a ni. Chu zan chu a tan chuan a va khuar thlak tak. A phone atanga NB a en bak loh chu tih tur a nei ta vak lo a. Mahse, chutia phone atanga a en naah chuan mi pakhat cartoon ngaina ve tak pakhat nen an inbe fuh ta hlauh mai. Chu pa nen chuan inhmuh an rawt ta nghal a. Mahse, an inhmuhna tur hmun a va thleng chu ama rualpui reng a lo ni lo. A pate rual chu lo niin. Ben chuan maka ti viau chung chuan han kawm nel ve hrim hrim chu a tum lui a, mahse an inkawm zel tak ah chuan chu pa chuan mutpuiah a sawm ta tlat mai. Ben a hlau lutuk chu a tlan haw nghal vang vang ringawt. Ben a hian a hringnun hi khaw harthlak a ti viau a niang. Tessa Fulmer ka hmuh pawh chuan a tihlim zo tawh ngang lova. A khabia arngeng lah chu a classmate pakhat chuan chuk chu emaw tiin a lo ben sak pawp zui. Khati ringawt chuan a huaisual anga sin, tiin thu rawna pek chu pawh zui vatin vun doctor hnenah a va in entir ta a. A doctor pan chu Devi nu kha lo ni hlauhin ani hian uluk takin a arngeng chu a lo en sak a ni. Devi nu hian Ben-a hi lawm thu lo hrilhin, Nangmah vang hian ka fanuin lehkha zirna lamah pawh tan a lak phah nasa thin a, in el reng rengin sei lian lo ula chu tunang hi kan pha lovang, a lo ti a. Zanriah kil laiin in inhngir ngho dan te a sawi ziah lawm, a ti leh chuan Ben chu a hnuk a ulh ta tlat mai. A ṭa chhan Devi nuin a han zawh chuan, Ka chhungte emaw, midang nen hrim hrim zanriah ka kil lohna a rei tawh lutuk a, a ti ta thlawt a. Devi nu chuan a lei nat ngei mai. He pa hausa fapa hi a nun heti khawpa a lo ruak hi a awilo hial zawk. A khawngaih em avang chuan an ina zanriah kil tur chuan a sawm ta bawk a. Mahse, ina an lut chiah chu Devi chuan Ben a chaw lo ei tur chu a lo hu phurh ngei mai. A nu nen chuan inhnial hrep in an inhnialna zawng zawng chu Ben chuan a lo la hre pha zui. Ben atan chuan a inhla hrun awm ngei mai. Dik tak chuan an chaw ei lai in Ben chuan Devi chu a hek ve thei reng. Mahse, an chhungkaw ti ti vel leh an insaih dan vel a ngaihthlak atang chuan nuam ti ve viau in a hek duh ta lo a ni. Chuan ei kham hnute pawh chuan thleng vel te chu sengpui in a tih fel pui vek a. Ka tawng tam avangin Paxton nena in inkar a chhiat phah a, ka inthiam lo khawp mai, tiin Devi hnenah chuan ngaihdam a dil bawk a. Ni e, Paxton kha an hmingchhiatna vang khan a lungawi lo kher mai a. Devi khan ngaihdam dilin thil awmzia hril mahse a ngaidam thei tlat lo. Thian angin ka en zia, min lo hmang tangkai lek maw? tiin a hau hrep. Heta chinah hian Devi pawh hian dawt sawi chu a duh tawh lova, Bena hnenah chuan engkim chu a hrilh ta vek a ni. Ka thiante'n kan hmu dun emaw an ti vek a, an rindang kha ka kalpui ve tup a nih kha, tiin a hrilh a. Ben pawh chuan, Chutia ni maw? tiin a hma nia mi pakhatin mutpui a tum dan te a hrilh ve a. An nuih dun chiam takah chuan a hma a an inhmelmakna kha a bo ve leh ta duak niin a lang. Hemi zan atang hian Ben-a khaw har lutuk chu a zia ve hawk a. Mahse, Devi erawh an school lamah chuan a mual pho che ngei mai. Mi zawng zawngin dawt a sawi vang chuan an lo ngei vek tlat. A hriawm ti lutuk chuan tumah pawh a hmachhawn ngam lo va. Mahse, heng zawng zawng hi a ngaihruat na vek a lo ni leh si. A ngaih angin mi chuan engteh ual an lo ngai leh si lo. Mahse la Paxton chuan hmeichhe dang a lo biaksan leh tlat mai. A thiante zungin va hrilh ve chu a tum a, amaherawh chu a thiante chuan an lo be tha duh hauh lo. A hmaa chanchin hrilh an tum lai khan goal-a pick up duh lo kha a ni a, chumi hnuah pawh school-a an hmuh inhmuhin a lo vin hrep a ni awm e. A thiante tan chuan biaka phur awm viau tawh si lova, thian thar an lo chhar san a ni. Mahse, Devi chuan ngaihdam a han dil tak tlauh tlauhah chuan thiante nanana chutiin an ngaidam leh ta diam a. An thiantar Jonah hi gay niin Phoebe-a lei buaina chu a lo hria thiampui em em mai a. Eleanor-i pawh chu a tuihna lamah tuipui vein acting lamah pawh chuan a support tha viau a ni. Ngaihdam dilna ni pah fawmin Devi chuan party te nau a huaihawt ta a. Chutah chuan a hmaa an hrilh tak loh thil te kha an inhrilh tawn ta a ni. Febialai chuan mipa aia hmeichhia a duh tawh zawk thute chu sawiin Devi chuan a lo lawm pui hle a. Eleanor pawh chuan a nu chanchin a hriat dan te chu sawi vein Devi chuan a khawngaih ta viau mai a. Chutah Eleanor-i tan chuan hma lak a tum ta. A nu restaurant thawhna chuan va kalin Eleanor-i nu Joyce-i chu va hmu a. A fa nuihna ngaih thin zia te va hrilh vein tha taka bia a thil awm zia tha taka hrilh tur chuan thurawn a va pe a. Joyce-i pawh chuan a ni teh tak e. Hetia ka ngawih reng chuan a rilru ka tina mai mai a ti ve a. Tichuan a tuk lamah Eleonorita School-ah chuan a va kal ta. A fanu chu va hmachhawnin ka chanchin dik tak ka zep nachhan chu actress ka ni dawn tiin i hnenah khan ka intiam si a. Ka nih tum ka ni leh si lo tih i hriat hunah i rilru an na lutuk ang tih ka hlau a, a ti dap dap a. Krus atang kha a min ban daih a, Actress ka nih tumna lam tluang a sukuk phah ta a ni, a ti leh chuan Eleanor chuan a nu chu a khawngaih ngei mai. Eng hna pawh thawk la pawi ka ti lo, ka kiang a awm la ka duh ber a ti ta a ni. Tichuan a fanu nena an inhnaih zawk zel theih nan tiin Joyce chu bag selna ah chuan la tel ve ta a, Devi te inah chuan a fanute thianho nen chhang an ur ho ta dial dial a ni. Joyce chu nu fel tak niin Eleanor i thiante pawh chu a kawm nel vek a. An sawi duh zawngte sawi puiin ngaihzawng chungchangte an sawi chhoh takah chuan Paxton leh Devi te ingaihzawn thin thute an lo sawi ve vel a. An thusawi hi Devi chuan thu dik a ni lo tih a sawi ngam tawh si lo. An thian inkar a tha chho leh tan chiah chu a ni si a, ngawih a chuh ta rih tawp mai a ni. Nakinah chuan an bag sale-na chu an va pan ve ta a. Naupang ho chuan Joyce chu lawm viau mah se, An nute ho chuan an lo melh hrek hrek a, a chhan pawh hmanah an tet laiin an thian thum chuan Fear-a Joyce-i hian a hruai a. Mahse hlim taka an hmaite an chei tir ve liam liam lai chuan audition ti turin an rawn kawl ta thut mai. A naupang hruai te chu kalsan hmakin audition tur chuan a kal ta daih a, naupang ho chu zan khuain kawng sirah an thut phah a ni. Joyce-i hi naupang ho tan chuan kawm nuam tawk chiah a ni mahse, nu ho tan erawh chuan mi rin tlak tak a ni chiah lo a. A hmai hma ah te chuan mei nei deuh deuh a tawng khum in a kha tawk in an ti deuh fak fak reng mai a ni. Hetiang a nih vang hian Joyce chuan nu ho chu biaṭha lui vak vak in an zing a tel a duh luat na ah naupang ho nen a an thil sawi ho te chu a sawi chhuak ta puan mai. Devi leh Paxton te in kar chu Devi nu hriat ah chuan sawi chhuak zeuh in Devi chu a lo in sawi fiah nghal mawlh mawlh bawk. Mahse Devi nu chu a thinrim lak loh tlat. A fanu chu haw pui in lecture a pe nghal. Nimahsela, hetia Joyce-in an thuruk a sawi chhuah nulh nulh te hi a pawi vek kher lo ve tlat. A chhan pawh Febiola-in a hmeichhiat pui a ngaina zawk tih a sawi chuan Febiolai nu chu a thinrim lem lo va, Febiolai pawh in zep tit tet tawh lovin a neihna chu tlang takin a tihlan ngam phah ta a ni. Devi pawh chuan a thiante hnenah chuan Paxton nena an inkar dik tak chu hrilh ta a. Tun sinah chuan engmah zep ka nei tawh lovang tiin ngaihdam a dil bawk. A thiante pawh chuan ni e tiin an lo ngaidam leh mai a. Mahse hemi hnua Devi duhthlanna hian an thianho inkar chu a vawchhe dawn tlat. Devi chuan tlai khat chu a cousin leh a belpa lo awm dun lai chu a phawk ta thut a. Kamala chu a phun a sa ngei mai. Rang taka a belpa chu haw tirin Devi hnenah chuan engmah sawi chhuak lo turin a ngen nghal mawlh mawlh a. Mahse, David chuan hman tangkai dan a ngaihtuah nghal. Party na chuan inhruai tirin tumah hrilh lo turin a chah a. Mahse, inchhungah chuan a thiante lo awmin an lo melh danah a lo kal ve chu an lawm viau lo tih a hriat thung. Hetia an lo huat em emna chhan chu a hma nia thil thleng vang niin Eleanor chuan a nu chu theatre ah a lo hruai a ni awm a. Mahse, stage ah Eleanor-i a din lai chuan a nu ngaihtuahna chu a kal thui ta tlat mai. A hma tawngah actress nih a tumna te kha hre chhuak in a nih chah ber chu nih a tum leh ta a. A fanu chu a vawi thum nan a hlam chhiah leh ngat ta mai. Eleanor-i chu a hma ang bawk a nun khaw har taka a awm a ngai leh ta ni. A chanchin chu Fabiola hnenah a va hrilh in ani pawh chuan Devi chu a va hrilh chho nghal a. Eleanor-i hi a nuin a hlamchhia leh ringawt tawh a, rawn hnem ve rawh, tiin message a va thawn lai chuan Devi chu Paxton-a'n an ina kal turin a lo sawm ve chiah bawk si. Devi chuan a thiante nge a ngaih pawimawh zawk ang, Paxton-a tih chu zawhna lian tak a ni ta. Duhthlan tur hre lova a awm lai chuan Paxton chuan lo text leh zauhin, Ka mawhmawh che nia, thil min tihsak i ba, a rawn ti leh ta. Chutah chiah chuan a thiante chu hawisanin Pekstona hnen lam chu a pan ta nal nal a. Pekstona chuan Devi chu a nau lo pui turin a duh a. A nau hi fashion school a luh a tum avangin model tur a lo mamawh a. Tuman an lo puih peih lo vang chuan Devi chu a va ko tawp a ni. Tichuan, Devi pawn thil awm sia hriat chinah chuan lawm takin Pekstona nau chu a pui ta bawrh bawrh a. Model atangin thla te chu an la ta vel a ni. Fibialai chuan Devi chu a lo kal mai dawn emaw tiin a lo nghak ngar ngar a. Darkar laia liam hnu pawh a lo lan tak si lovah chuan a phone atangin a awmna chin a chhui ta. Chutah Peksona inah a awm tih a hre chiah chu a thin rim ngei mai. Thianten an mamawh laia mipa kianga hun a lo hmang daih chu a dem hle a ni. Devil-a chu a tihtur a tih zawh chuan Pekson nen pawnah an lo la ti ti tui em em mai si. Chutah a thiante chu hre chhuak thutin an awmna lamah chuan a va tlan phei vat a. Amaherawh chu a va thlen phei nak chuan tumah an lo awm tawh hauh lo. A thiante pahnih chuan nghak zo tawh lovin an lo haw san hmak mai a ni. A tu chu Ben-a birthday a lo ni a, a pian chan lawmpui tur pawn a nu leh pa te chuan an awmpui hman leh tlat ta lo. Sum thahnem tak peiin a pa chuan party lo huaihawt rawh u a ti leh ringawt a. Ben chu a phur lo lut tuk a, party lam pawh a ngaihtuahna a lut lem lo. Mahse, class a Paxton leh Devi in be tha vel a hmuh chuan a rilru thlakin party chu huaihawt mai a tum ta. Devi chu party in a lo kal ve tur chuan a sawm zui hmak. Devi pawh chuan a sawmna chu a lo pawmsak ve vatin mahse Paxton chu amah kalpui turin a sawm ve leh hmiam mai a. Chutah an thil sawi chu an class zawng zawng chuan an lo hriat vel zel avang chuan Ben chuan a sawm ve vek tawp. Fibella leh Eleanor pawh chuan Devi chu an la be tha duh lo va. Devi chuan ngaihdam dil leh mawlh mawlh mahse tun tum chu a ni em em lo tiin, Reilote chu inkawm lo rih phawt ang, an ti ta tawp a ni. An thutlukna chu Devi chuan hretiam lo hle in a therapist hnenah chuan a va inbun ruak nghal a, Thiante nena inbiak loh te chu enga mah ka ngai lo a va ti vel a, mahse therapist chuan, Mipa in la pa deuh deuh ho nen hian danglamna in awm lo, mi hmuhah huaisen takin in lang vel mai mai a ni e a lo tih sak daih. Ni e, a pa thihna kha a tuar em em a, a nun ruak lutuk chu Paxton hian a hnawhkhah sak thei dawn emaw a ti tlat, amaherawhchu awmzia a awm si lo. Heng zawng zawng hi therapist chuan hrilh fiah mah se, Devi chuan a pawm duh tlat lo. Insiam that ai chuan therapist dang ban pawh a thlang zawk tlat a ni. A rilru put hmang chu a therapist dang ngial pawn a pawmpui tak lo avang chuan Bena party na a kal se a zia hawkin a inring a. Mahse a nu chuan a lo rem ti hauh lo. A hma anga a chetchhiat lehkha a hlauh pui tlat. In a awm la, lehkha zir zawk rawh, tiin a lehkha zir veng tur chuan ka hma lai a ruat bawk. Mahsela, a nu awm loh hlan chuan Kamalai chuan a bialpa chuan inah lo hruai lutin a pindanah a lo tumpui a. Devi chuan a phawk chian em avang chuan in blackmail kual velin Bena party ah chuan an inhruai ta. Mahse, party na chu Devi chuan nuam a ti hauh lo. A thiante lah chuan be duh hauh lovin pool bula awm tur chuan an kalsan hmak a. Vahneih thla takin Ben chuan a lo ko peng hlauh mai. Ben chuan an inchhungte chu fan kual puiin Devi chuan nuam pawh a ti ve hle a. Movie enna roomah thu in Devi chuan birthday present atan lehkhabu a pe ve bawk a. Mahse, chutia an titih lai chuan Ben chuan Devi chu fuah a tum ta thut mai. Devi chuan a lo hnar nghal. A vawi hnih nan fuah a tum leh ngat takah chuan Devi chu thinrim ta a. Chulai hmun atang chuan a chhuak tau nghal hmak. Ben chuan rawn awm zuiin ngaihdam a rawn dil nghal chiam a, a lo rui ve deuh bawk nen thil dangte sawi pawlh nualin Pul Kianga in tur an dah ah sawn mi pakhatin a zah mawh mawh a chiah ania te chu a ti nawk nawk a. Devi'n Pu lam a va en nak chuan a thiannu Fabiola chuan in tur chu a lo suak mek a, a inang tih hlo vang chuan rang taka va tlan pheiin a va tih buak sak ta vek mai. Fabiola'i kawr hak chu a var hlang a lo ni kher bawk nen a thinrim lutuk chu a puak keh ta. Mi zawng zawng hriatah chuan Devi chu an khawmin, Thiante aia mi pangngai pawimawh zawk i nih kha, a ti ta phiar phiar a. A an hla ah chuan a nihna te chu sawi tel vekin a thiannu Eleanor i a nu in a hlam chhiar leh dan te pawh chu a sawi tel ta duak duak a ni. Mi chuan an thlir thup bawk sia. Devi tan chuan zahna hlir a ni ta. Chutah Eleanor-i chuan a thian nu chu rawn chenin Devi chu a rawn hau chhunzawm ve nghal a. Devi chu a intip a chang hram hram a ni ber e. Mahse a ke chu a rap sual palh hlauh mai. A zahna tizual turin Pu La chuan a tla lut ta. Paxton-a'n rawn pawt chhuak hlauh lo phei se chu a tal buai zual ngei ang le. Febrile-te pahnih pawh kil khatah lo intifai mawlh mawlhin chutia mi zawng zawng hriat tura a inpuang ta mai chu hriawma ti leh hnuhnawh hle mai. Mahse, inkil tawih takah a lo awm lai chuan a star em em Eve chu lo kalin a kawr tihfaina tur baking soda chu rawn pe a. A nihna sawi chhuah zarah Eve chuan a hma lama a chhan dan te kha hre thiam uarin a zah vanga khatia tawng kha a ni tih a rawn man thiam chiah a. Febiala chu zanriah kilpuia a rawn sawm nghal bawk a. Tichuan an inkar chu a fuh chho tan nial angin Eleanor pawh chuan a lo lawmpui viau. Devi chuan a thawmhnaw huh chu thlakin Paxton-a hoodie chu a hat a tawp a. Peksuna motor ah chuan chuangin an in lam pan chuan an kal ta. Mahse, kal kawng ah chuan in melh hrek hrek in a ruk tak chuan an lai deuh ve ve tlat. Devi in tih pachan na hmel phen a hriawm a tih na te chu hmu pha ni awm tak hian i tha em? a han ti tawp a. Devi chuan thu buai pei tawh lo in, Ka nuna mi zawng zawng hian min hne vel vek in ka hria a ti chho ta a. A sawi thui zel takah chuan Pekson chuan a laina din a khawngaih ta riau mai. Chutah va awm hnai thutin a va fawp ta thut mai. Devi lai nasa lutuk vang chuan Pekson chuan a duhsawt ni awm takin a nuih vur vur a, Monday-ah kan inhmu dawn nia, tiin an inkalsan ta. Devi chuan thil thleng chu ngaihtuah letin a confiuse sawt a. Mahse, inchhunga lut chiah chu a pa a hmu ta thut mai. A pa chu boral tawh tih a chiang bawk si. A hlauh em avang chuan a au ta vak a, a au ri vang chuan a nu chu lo lut nghalin light chu a rawn on nghal a, fridge bula ding chu a pa puia lek chu lo niin Kamalai pasal hual neihna tur chung changah a rawn zin chu a lo ni. Chumi zana a thil tawn teh hrep avang chuan Devi chu mu thei loin a tal a tal a, zing lamah chauh a muhil ve thei tih hre lek lovin a nu chuan a puan sin lai chu a la rawn hlim sak pup zui. A nu chuan rawn kai tho in, Ka hmalai pasal hual tur te an rawn kal tur ni ni vang in thil chu tih fel vek a ngai a rawn ti a. Buaina a lo thlen pal ang tih hlau in a phone pawh a rawn lak sak hmak. Hetia a nu in a vin tun tun lai hian thil a hre chhuak. A pa boral hma khan a nu nen an en hau a. A pa in a rawn ṭhelh lai vel kha a mitthla a hmuh uar uar mai. Hei vang hian a nu chu hnial loh hram tumin a pa duh dan ang tur a awm a tum ve hram a ni. Kamalai chuan a pasal hual tur chu a vawikhat nan a hmu dawn ta a, a ruk tak chuan a phur lo kher mai. Amaherawh chu kawngka an han hawng chiah chu an rin aina lo che lo phian Kamala pawh chuan a pasal hual tur Prashant chu a duh nghal chawt a. A hmel a that mai bakah a mizia pawn a zir viau a niang. A zunah uaiin a lakah chuan a tui ral nghal a ni ber mai. Thil pek atan an college mascot lem Crystal Beaver a rawn pek deuh zal zal phei chuan an bula awm zawng zawng te pawh an lo phur ve hle a. Devi chuan an thlauh chhe pal ang tih hlauhin ka malai room ah ka va dah chang e tiin a kalpui nghal a. Mahse ka malai room kawngka a hawng chiah tih chuan a phun a sa ngei mai. Ka malai bialpa chu lo awm reng chu niin. Ka hmalai kha rawn ruk boh ka tum a, a la ti zui. Devi chuan tih ngaihna a hre vak lo, Lo peng seng suh, tihna chhuah san leh rih tawp. I hnuaiah chuan chhukin ka hmalai hnenah chuan thil awmzia chu hrilh a. Ka hmala pawh chu rang taka tlan chho nghalin a bialpa chu a han ngaih ven vat a. A bialpa chuan a hmuh ve leh a hma ah lo chhing thi in a nupui ni turin a lo sawm ve vat. Mahse, Kamalai chuan kai tho vat in, I nei a duh lo thu a hrilh tlat mai. Ni e, a bialpa hi mi fel tak ni mahse, thil tam tak ah Kamalai hi a hre thiam lo thin a. A ni ai chuan Prasan nen hian an in mil in in hria thiam na pawh an ngah zawk tlat a ni. Tichuan, Kamala chuan a bialpa chu a then fel ta nghal a ni. An una awm dan vel chu a nu chuan ring hlel in Kamalai room ah chuan a va lut thut a, chutah Kamalai bialpa chu a hmu ve ta, amaherawh chu a rin loh dan ang deuh in thil a kal ta tlat mai. Devi nu hian hau a hnek in a hria thiam zia a hrilh malh malh zawk a, a duh loh a nih chuan a pasal hual pawh hi neih kher a ngaih lo thu a hrilh hial. A thusawi chu Devi chuan maka tiin a awi lo hial zawk a, hetiang khawp hian a nu hian thil a hrethiam ang tih a ring pha ngai lo a ni. A eng a pawh chu ni se, tunah rih chuan Kamalai pasal hual turte an inah an la awm tlat si a, Kamalai bialpa chu an rawn hmu ang tih mawl chu an hlau a ni. Tichuan kawngkapui lama hruai chhuak turin hma an lak a ngai ta. Devi chuan an inleng te chu sitting room lamah go pheiin an ṭing ṭang lian chu a lo perh sak a. A pa borual aṭangin pangngai takin a la perh loh vang nge ni? A perh pah chuan a pa chu a mitthlaah a rawn lang leh tlat zel mai. Mahse, a ka zin hming chhiat ai chuan a tih luih ngar ngar a ngai si a. Nakinah chuan an thil tum pawh an hlawh ding ve ta. A Mairaw chu ka Malay bial pan thlah liam chiah ti ah chuan Paxton chu a rawn lang ve hlawl tlat. Devi kawr ka rawn dah dawn a, ni zan ah ka kar ah theng hil a a tih chuan a nu chuan thil awmzia a hre thiam tawh var mai. A hma zan khan a fanu chu lo chhuak ruh in a lo phusa kual vel a ni tih hria in an pahnih chuan a hau ta hrep a. Paxton a hnen ah pawh chuan lehkha zir aiin hmeichhia hlir i ngaihtuah tih na nia tih vel chuan a an khum chiam. Paxton atan pawh chuan awm reng na chi ni tawh hek lo le. A kal zui hmak a, Devi chu thinrim ve in a nu hnenah chuan, Ka hma lai a bel pa in a lo lukhung pawh ni hau lo va, mipa nen vawi khat kan in kiss hlek a, min hau hrep bik, tiin a vin ve hrep mai. An in hauh lai tak chuan ka hma lai te nupa chu lo chhuak che in an thu sawi zawng zawng chu an lo ngai thla reng a ni awm e. Ka hma lai in bel pa neih thu leh a bel pa chu a room ah a lo luh thu vel chu Prasan chuan a hre vek. Amaherawh chu vâneih tla takin mi rilru chhe tak a lo ni lo hlauh. Mihring vek kan nia lawm tiin Kamalai dinhmun chu hre thiam hlehin, Ṭhian angin bul hi ṭan phut ila tiin an inthu rual ta a ni. Lehlamah an boruak chuan ṭhatlam pan mah se, Devi hma khua erawh a phur awm viau lo. A chhan chu a nu hian India rama kirpui a tum a ni awm a, a pasalin a boral san aṭang khan a kova engkim tla vekin a tan chuan a hreawmin a hahthlak em em a, India rama a chhungte fin mai chu ṭha a ti a ni. Mahsela, Devi hian a nu harsatna chu a hriatthiampui lo niin a lang. A nu tan chuan phurrit angah inngain hreawm a ti em em zawk a. A pa chauh chuan a hmangaih niin a inngai bawk. Chutah le a nu hnenah chuan, Kha zan khan nangmah zawk borual la tha tur a ti ta. A nu thinlung chu chem te viah ang mai nain sawi mai tur pawh a hre lo va. A din ngaiin a ding tlawk tlawk ringawt. Devila chu an inah pawh awm duh tawh lovin a thawmhnaw a pek vek a. Mahse, a thianṭha te pahnih chuan an be duh tawh bawk si lo. Khawiah nge a kal tak ang? Mahse, vaneih thla takin Ben chuan a in zau takah chuan a lo la lut hlovin chutah chuan kar khat zen zawn chu a awm ta ran a. Amaherawh chu, hetiang khawpa rei a riak bo tawh tih pawh hian a nu chuan a la rawn ngaihsak hauh lo. Ben-a chuan chuti ringawt chu a ni thei lo, tiin Devi chu a nu hnenah ngaihdam dil tur chuan a nawr a. Mahse, Devi chuan dil a tum hauh lo. Thawmhnaw lah chu a kengtlem mai si a, Kamala in lo pe hlauh lo phei se chu hak tur a nei tawh dawn lo tihna a ni. Kamalai a hmuh chuan, Ka nu hnenah khan India min haw pui a tum chhung chu ka lo haw lo vang a ti lo ti rawh, tiin a chah a. A nu chuan, Him dam takin a awm a ni, tia hriat chuan a lawm hle a. India pian pawh chu chhulh felin an inleh lo pawh hralh turin a buatsaih ta a. Mahse, an chianna in a nena angin sul hnu tam tak an lo hnut chhia tawh si. A pasal damlaite chu ngaihtuah chhuakin hralh leh lo mai chu a duh ta rum rum tlat. Therapist chu va panin a hnenah chuan a va inbun ruak vek a. A pasal thihna a tawrh nasat mai bakah a fanu ina tangkhum dan chu na tihzia te sawi ta vek a ni. Tichuan, therapy chuan a rilru dam dan tur te chu lo sawipui a, a lo sawipui fuh viau ni tur a ni. Ben-a Tena chuan a va kal ta a, Devi chu tha taka biain a va thlem tan ta. Devi pawh chuan a nu chu lo ngai ve tho aniang chu, a lo nem nghal duak duak a. Chutah a nu chuan, I pa thihna hi ka tuar lutuk ve tho a, a vap hi tha taka paia hah chawlhtir ka duh a ni, a tih chuan Devi rilru chu a khawih ngei mai. Ka pa hi ka la mang tha duh hlein em? Nang chuan thlah liam vat a, i duh dan a nun i duh a nih kha, a ti leh ta tun tun a. A nu chuan a thusawi chu eng a mah ngai lo, i tel emaw tel lo emaw i pa va phivuinah ka paih dawn tiin a kalsan hmak. Chutianga a nu in a tih chu Devi chuan a haw ngang mai a, Ben a hnenah chuan va kalin a nu khin a duh thu chu a va hrilh ta. Ben chuan. Ngaihtuah vang vangin chutiang ringawt chu a dik dawn lo tih hriain Devi hriat loh chuan tih dan a dap ta a. Devi thianhlui Eleanor leh Fibiola-i te chu punin Devi chu lo thlem turin a ngen ta tawp a. Thiante nana nana chu tiin anni pawh chuan an lo hnial lem lo. Nakinah chuan Devi chu va panin tha takin an va bet ve ta a. Devi pawh chuan a hma thil thleng zawng zawng vang khan ngaihdam lo dilin an inthianthatna chu an vawng nung leh ta a ni. Tichuan, Ben an thlem tura a tih ang chuan thlem thuthei hruamin a pa vap paihnaah chuan Devi chu va kal a tum ve ta a. Mahse, a nu chuan a pa vap chu tuipui lamah a lo kal pui daih tawh mai si. Ben chuan lanpui hman tumin a car chuan a tlanpui dawr dawr a. Tlanpui dawr dawr han tia mihring tlan lai ai chuan a chak deuh mahna. Devi hmanhmawh tawh lutuk tan chuan a beidawn thlak ngawt ang le. Mahse, a tawp a tawp ah chuan an thleng ve ta. An therapist in a lo hrilh ang in an hmachhawn ngam loh chu an hmachhawn chuan an veng hawk niin an in hre ta. A nufa chuan an in hrilh ngam loh te chu tap chunga in hrilh in pa ber hla duh ber play chung chuan a vap chu an paih ta. An ti tur chu an ti zo ta a, an let leh chuan Ben chu a car ah a lo mu thlu bawrh bawrh mai a. Devi chuan amah a lo nghak ve char char tih a hrethiam nghal vek. Chutah chiah chuan Ben a fel chiah chu Devi chuan man thiamin an inkarah chuan hmangaihna a lo piang tan ta. Devi chu karah chuan lutin Ben nen chuan an infawp ta mial mial a. Pekstrana goal pawh an hre hauh lo. Heta Peksonan a lo call-na chhan chu a nau khan a lo zilh ve nek a, Devi chu mi fel tak a nih vangin thlah lo turin thu rawn a lo pet in ni. Devi chuan call a pick theih ta lovah chuan Pekson chuan a lo pan nghal nalh bawk a, lehlamah mi fel leh hausa tak Bena awm laiin lehlamah mipa pianthiam leh hmeltha tak Pekson chu awm thung. Nang ni ila tu zawk nge i thlan ang? a tawp ta.